боростуойдук төһө чаастах ууйаҕытый баанна бука замечание биэриэр дуо турар бүгүн сарда туран баран туохтаах кирэй диэн замечаниелаан бу бүгүн Суунан эрэбин. Онухаҥы лы замечания лыт кэтэстим диэбикут. Уонна бу тэрээпкэм эмиэ э Гринвей диэн эрбаллы. Э бу буолбатах. Бу урукку хаанара хос. Аны кыра хаһаайыстыбынай маҕаһыынтан ылбытым. Хаста сыл буолла. Салфетка универсальная диэн. Гринвей кэнэ Бу маннык. Аны кураанахтык отон көрүҥ эрэ. Бу тряпкэлэр химикаты оннуланныа суох бэйэтэ һууйаллар диэн рекламалыыллар. Билбэтим дьаҕайдээбит буоллар. Туттан көрбүт суох, саҥа туттабын. Бэйэбэр үчүгэй дии санаатахпына рекомендациялыам. Пока саҥа туттан эрэбин, ойлуон туох да диир кыаҕым суох. Плотнай. Буукаҕа көмөлөһөн киирдим. Бу баар тирээпкэлэрэ өй көрдөрбөтүм дии иһит сууйан эрэбин. Бу маннык эбит биир өттүтэ маннык курдук биир өттө маннык хатыылаах тирээпкэлээхтэр Эбит, умулсуйабын, боруобалаан көрөбүн туһаҥа Таһырдьа тымныйбыт аҕай ааспыкка сапылаас күн буолбутугар дэлби хынньахтанан, дьиэбит сылаас тоҥун оһох кутун араарбыппыт. Бүгүҥҥү күнүгэр тымныы баайа эмискэ тымныы күн буолбута дии. Онно Тэлбит оҕоммун, хайаатым, оһохпун холботторбутум, туннураҕа үс ыйга туохха барыам диибин, эйиин кытта бассыын диибин, экстрим, бэйэбин бэрэбиэркэлэниэм диибин аны, ол эн ыйаабын отолуйбаккын диир. Ону этэбин, ол миигин олох билбэт эбиккин дии, мин наһаа күүстээх санаалаахпын олох Оҕотохтуу даҕаны бырахтахтарынан хайыам диибин. Хайыах курдукпун, сыдьыах курдукпун дьэ булан диибин. Аны ээ Ньысаас эһэҕэ бөрөҕө туттаран иһиэтэҕим буолуо диye, аны бэйэлэрин сиибинии диибин. Хомутар. Кыһаҕын бэттии диир. Уонна ол инник диэн чэрдээх ол кэпсэтээччи Николаевич. Онтон бу тымны- тымныйбытыгар уччу-уччу дьиэни хайаа эрэ диибин. Аата бу бу аата тымныы диэн буолуо да. Ып-ылаас ороҥҥор ып-ыраас таҥаска сытан эрэҥҥин анараатах сииккэ сииккэ тымныыга хастыы утуйа сырыттаххынан дьонно баар. Тымныы диэн. Бастайаан да тоҕо сылдьаҕын диир. Өссө туох диэн суох сылаас сылаас кураанах диэн суох наар киһи тоҥо сылдьар сир ону эн даже маннык кыпкарыгый туохтаах сыыстаран ыалдьар буоллаххынан эн бэйэм хатылээҕин билбэт эбиккин дьир тест-драйв бүтэрээпкэни бэрибиэт кэннэ бу чугуун хобордоох дии ааспыкка кылаһааччы Тундураах Луйбах киһигин диэн бу сыллар тухары уон икки сыл тухары биирдэ да илдьэ сылдьабыт. Ну тулаар үөрэнэн иһиэм дии диибин ону. Оо дьоло биир ыйынан сөп буоллум дьиэлиибин диэтэххинэ ким да анна иин кэлэн ылбат тундара быһыктынч. Ону, ону кытта эн миигин дьэ сиигин тыыннаахтыы тутан сиигин айкы лучше. Барара чугаһаата, бу уже июнь саҕаланыыта барара буолуо Бу розаларбын дьаһаныаҕым Олордуохтаахпын, ютубка көрбүтүм бээ көрүөм. Өлөн эрэллэр, ол иһин ити олордон кэбиһээрибин боруобалаан. Онтон кус үргүүбүн. Аа, бу маны көрдөрүөхпүн баҕарбытым. Бу стеклянка баар дии обычнай. Ону наһаа үчүгдүк маннык оформляйдыыллар. Бу эдьиийим Паша двоюроднай эдьиийим бэлэхтээбитэ. Оҥорон, бэйэтэ оҥорор. Наһаа силик киэргэл курдук тураллар. Уонна бу курдуктар. Наһаа үчүгэйдэр дии. Бу хаппахтарын ханна эрэ гынаттаабыппын. курдук. Бу общий туохха, фоҥҥа еще баатык көстөллөр. Уонна Паша бэлэҕэ өссө бу баар. Тортница диэн. Садовод рубрикатаарыллар. Аны билигин бу ааспыкка буука төрөөбүт күммэр бэлэхтээбит розаларын олордуталаан эрэбин. Баҕар табыллыа уоҕа, тоҕо диэтэххэ хаан да розалары олордубатаҕым. Бір литр уга, бес миллилитр биогумус. Органическое удобрение универсальное диэцэ. Хара буолар эбит. Ону ламын буолбут. Аһыҥы атылыр розалары атын дойдуттан кэлэр буолан хатаран кэлэллэр эбит. Онно маҥаһыыҥҥа манна аҕаланнар дьэ хайыыллар эбит. Ол иһин үчүгэйдик переживайся буолбаттар диэн суруйаллар. Иккиһэн тымныытар курдук аллараа быһан кэбистим. Бу курдук ээ тохтоот маннык быһыахтаах этим. Под углом

Бүтүн өрүскүннэрдэ уол күн буолла уонна бу билигин даҕаны тыыннаахтар күн аайы бу курдук анныттан по сантиметру по полтора сантиметр маннык ылан косой сырезты сырезты туохха хайаан истим ууга маннык хайаабыттара ууга турбуттара ууларын күн аайы уларытар этим

Аны остуолга ууран кэргиэҕим. Красота же! Устарывааллар дии. Бу туохтарын хомуйан ыдьалым. Бырааптаабаккабын. Листье кэбирдэхтэрэ. Бу саше, саше диэн болар это да бука. Бу хаппыт туохтарынан маннык үчүгэй баайдык турар бээтэ. Ароматизатор курдук. Дигинэн бу эмиэ үчүгэй баайы көрүнэ хатаран баран били туох оҥороллор дьоннор. Сахамий Миланович хаһан эрэ бу туох биэн битэ диэн рассадалары Харданы эбекки диэн диэн аабытым. Хэтте хэтте аллаахка да. Ааһин икки күн хыл болла буолаах. Туох эбит?

Айтарма А? Бу курдук. Бу курдук олоттум. Уонна кыратык мантан бээтин уутуттан кутан биэрэбит.

Ким эрэ диэн талах, эмтээх диэн уонна бу яблоня сибирскай диэн үстүү туох убатылаат Приветтэрин туох хастаан кус үргэнэн эрэбин сесеппит кус бэссибитэ Түөрт устуука. Аны бүгүн иккитин иибит диэтибит. Ээ, баны көстүбэт эбит да. Туох розалары олортум уонна бу кус үргээн үргүрбүн устуохпун баҕарым. Бу кыра кустар наһаа сүлүгүргэнэллэр. Уонна кыра кус минньигэс баҕай буолар. Бука ытын уйатын оҥоро сылдьар, ээ вольерын оҥоро сылдьар. Бүгүн ас астаан хатыахтаатым онно бу маарыҥаттан ол розаларбын улуттум, онтон аны талахтары булан ыллым, талах олоттум. Инньэ гынан уһаан-кэҥээн быйыл хатымаары гынным быһылаах. Икки өп буолуо диэтибит, биирдии кус сиэтэхпитинэ ким хайдах үргүүрүнэн кимиэхэ хайдах удобнайынан дьиҥинэ былааннанарбын наһаа улахан сыал туруорарбын сөбүлээппин тоҕо диэтэххэ туох баҕайы киһи наһаа ыгылыйар оннукка уонна хайыыбын аҕай хайыыбын диэн этэй олох Онтон киһи хайыыр тууйуллан, баайыллан хадары олох напряженияҕа илдьэҕин. Уонта уонна туох оттон былаанан сыл туруордун даҕаны уже били ожиданияҕа баран хаалаҕын. Ожиданияҕа бардын даҕаны туох диэки курдук били разочарование баар буолуо. Баары баарынан диэки курдук мин Ититтиилээх тугу да билэбин. Ой, дьыбыыт са киһини иһитиннэр бөйөр гынна. Өттүтүгэр куланы хөбүлээн истэбин. Кулан хаан диэн ютуб каналлаах. Ону сөбөтө сахалыы. Чимин кини өйдөбүлүн, кини психологиятын быдан чугастык ылынабын. Ол иһин хайыыбын. Ити түтүгэр, олор наһаа күүскэ былааннаныы диэҥҥэ кини кытта хөпсөһөбүн. Онно мин үүтүкчү аҕам курдукпун. Аҕам былаанан итинник былаанныыры, кинини ким эрэ ыксатарын, ким эрэ итинник да сыал ыйан туруорарын олох сөбүлээбэтим. Хас биирдии киһиэхэ эбэтэр тус-туспа. Кимиэхэ эрэ олох былаан наһаа барсар, кимиэхэ эрэ былаанын ол ыгылытар. Баҕар ол сыл туруоран үлэлиир дьоннор сорохторо хайыахтарын сөп. Мин курдук ол былааннара, һыаллара туолбатаҕынан наһаа ньиэрбинэйдээбэккэ, ыгылыйбакка сылдьыахтарын сөп буолуо. Мин холобура оннук киһибин. Үүтүкчү аҕам курдукпун. Ол иһин миэхэ оннук наһаа күүскэ былааннаныы наада туох диэн гынан баран били киһи холкутууругар наһаа күүскэ били хонтуруолга сылдьаҕын оннукка. били былааннаннаххына олох бэйэҥ хонтуруоллуу сылдьаа наар бэйэҥ тута сылдьаҕын онтуйбун ситиһиэхпин наада маны кыайыахпын наада диэн онно ол иһин киһи олох напряженияҕа баран хаалар этин сиинин өйүн санаан барыта олох наар ол үттүтүгэр сылдьар ол иһин киһи били холкутуйбакка дэлби сылайар ыалдьар буолуон сөп энергиятын барытын онно барыыр сыратын барытын онно барыыр ол иһин Ититтитүгэр дьэ мин хайыыбын куланы кытта сөбүлэһэбин. Кулан итиннэ үчүгэй баҕайы бэйэтэ эмиэ туохтардаах, ханаалардаах, но ютуб каналыгар кэпсиир. Мин ону наһаа улаханнык хайаабаппын, арыйбаппын. Ол теманы үчүгдүк гынан баран бэйэм миэхэ ол чугас тиэммин ону ылынабын, ол иһин эһиэхэ эмиэ кэпсиибин. Чэ миигин буука үөрэппитэ диэх көһөөпүн диэки арыый хайыырга көҥүл соҕус буоларга. Ол хоту дьоно ыллылар даҕаны биир күн туран бараннар онно баран хаалаллар, биир күн эн мин онно барар эбиппин диэбит курдук чэ бэйэлэрэ туох диэн санаабыттарына сылдьар дьоннор

Инна түһэрбэр кирилиэстин тутуохпун наадам суох Тигитиэм, тигитиэм, тигитиэм. Пахай, пахай, пахай. Бу атаахтаттым даҕаны бу киһи үүрэн кэлэр. Аллах наһаа көнүүһүт.

Кэпсээтим аҕай дии бука уонна барахсан. Ити эн кэлбэтэҕиҥ буоллар олох даҕаны инник уста туруо эбиппин барытын. Барытын разделывайдаан бүтэн бараммын өйдөөн көрбүтүм устубатах буоллабын буолуо дии. Бу сөбө хастанан кэлэр куттаҕа. Оо хайа үчүгэй байтах хастанан кэлэр диэбитим кэлбэт эҥин дуу. Бу маннык курдук көстөр буоллаах дии.

Аны оонньооччугун дуо? М? М. Оонньуут да. Айа бу. Чэ давай. Ким кыттарар эбитий? Чэ. Мэ диэн мдэххэ ыллаххынан кыттараҕын. Или өйдүүбүн диэн бараҥ ыллаҕын. Ону аны биэрдэххэ. Чэ. Аа, өйдүүм бачча. Чекэ. Айыы мана. Ылытта. Тоҕо?